A tlangpui thuin keini mihringte hian kan ngaih ber leh kan rilru a tam ber luahtu chu keimahni min hringtu kan nute hi an ni thin a ni aw. Umm, tichuan a nih leh, Nosen kan lo ni vek tawh thin a ti rawh. In nosen lai khan tunge enkawl thin che ule. Nu nei kan nih chuan a tlangpui thu i no sen kan nih lai chuan kan nu ten min enkawl thin a ni turu amaherawh chu ah thenkhat ah chuan ih vanduai vang ten nu tena an thih san no sen te pawh an awm thin a tin harsatna hrang hrang avangin nu ten an enkawl theih loh te pawh kha awm ve tho thin mahse, A tlangpui thu chuan kan no sen lai chuan kan nu ten min enkawl thin a ni ti ru. Nu te hi kan nunah hian an pawimawh em em a ni tih kha kan hre theuh ang a tichuan vawiinah chuan zirlai sawm pasarihna, Ka nu tih kha kan zir ho leh dawn a, nu te tangkaina te, an hlutna te maw, kan tana an inpekna zawng zawng te kha he kan zir laiah hian kan zir dawn a, ka nu tih ah hian a ngaihnawm dawn hle a, chuvan chuan keini pawn uluk deuh in kan lo ngaithla theuh dawn nia aw. No sen kan nih lai chuan engmah sawi theih te, tih theih te kan nei lo a ni tiraw? Umm, no sen kan nih chuan kan tih theih kha a tlem em em a. No sen ina a tih theih chu mute, hnute hnek leh ta kha kha a ni deuh mai ni. Kha bak tih theih em em kha kan no sen lai chuan kan nei lova, engkim tihsak kan ngai thin a ni tiraw? Umm. Chung hunah chuan khang kan lo sian hun chhung zawng zawng tihsak vek kan ngaih hun lai khan tunge kan tan a, dinga kan tih ai zawng zawng te min tihsak tu, kan mamawh zawng zawng min pe tu kha tunge ni le? Umm, kan nu te an ni tiraw? Kan nu te khan kan mamawh zawng zawng min tih sak a, min enkawl a maw? Engmah ti thei lo kan nih lai khan ngaihsakna tinreng min pe a ni. Kan mamawh tinreng min ngaihtuah sak a, tin min pe bawk a, min enkawl bawk a ni kan nu te khan maw? Tin, aah, damloh chang te pawh mihring chuan kan nei thin a ni tiraw? Nangni pawh no se ni nih lai te pawn damloh chang te in nei thin ang. Khang zawng zawngah pawh khan min buaipui tu leh min enkawl tu ber chu kan nu te bawk kha an ni a. Kan damloh avangin zanah te kan hmu thei lo va, chung hunah te pawh chuan dawhthei takin kan nu te khan min tlaivar pui thin a ni. Hna kan neih avanga kan chahchang te pawn min thlem a, min pua a, min awi mu thin a ni. An hah em em thin a, keini min enkawl a, khatianga kan mamawh zawng zawng min tihsak kha hna hau tak tak a nia, amerawh chu phun mai lovin maw hmangaih takin min enkawl a, rim takin kan mamawh tin reng min pe thin a ni kan nute khan. Chutiang khawp chuan mihring nunah hian nute hian Hmun pawimawh tak dinhmun pawimawh tak an luah a ni aw. Tichuan, kan lo lian deuh deuh va ti ru, kan lo chhang chho ve zel a, hmana no sen kha tunah chuan naupang duhawm tak nangni pawh in lo ni ta a ni. Khatiang khan, kan lo lian deuh deuh va, thil nihphung te, thil awmzia te kan lo man chho va ti ru. Kan rilru pawn hma a sawn chho ve zel a ni. Chutiang hunah chuan thil tha tam tak min hrilhtu tur kha kan mamawh leh ta nih chu maw? Eitur chauh kha kan mamawh lo va, thil chi dang tam tak kha kan nunah khan kan mamawh a ni. Thu tha te kan mamawh a, thu tha min hrilhtu tur kan mamawh a ti ru. Mi zinga awm dan tur te khang zawng zawng kha kan zir vek a ngai a, nungchang tha, nungchang mawi te khang zawng zawng kha Min hrilh keuh keuh thintu chu keimahni min hringtu kan nute bawk kha an ni. Tin, kan ei leh in tur zawng zawng min ngaihtuah sak a, kan thawmhnaw hak tur te, tin, kan puan sin tur te chenin kan nute khan min ngaihtuah sak thin a ni. Chuti ang khawp chuan kan nu te kha kan tan an tangkai a, kan tan an in pe a, chuvang chuan keini pawh hian kan theih na ah kan puih let ve a ngai a ni. Tunah chuan no sen engmah ti thei lo kha kan ni tawh lo ti ru, naupang kan ni tawh a, phak ang tawk ah tih theih kha kan nei ve theuh tawh a ni. Entir nan ah bawlhhlawh lo paih te, thleng lo silpui, lo hruk hulpui te, eitur lo siampui te inchhung ah, Aah enge thil hnawk han rem fel mai te, hmun han phiah te maw? Khang khan aah tih theih kha kan nei ve theuh a ni. Chuvang chuan kan nu te khan kan tih theih loh hun chhung zawng zawng, nosen kan nih hun chhung zawng zawng khan min tih sak vek a, kan mamawh zawng zawng min pe a, kan lo lian a, keini pawn kan phak ang tawk a. Kan puih let ve kha kan bat a nia kan ti ve ngei ngei tur a ni. Tin, kan zah anga zah takin, hmangaih takin kan nu te kha kan enkawl let ve tur a ni aw. Tunah chuan a hla thu kha ka chhiar anga, ka chhiar dan kha uluk deuhin in lo ngaithla anga nangmahni'n in chhiar ve dawn a, chuvang chuan uluk deuhin in lo ngaithla dawn nia aw. Ka no senin tunge mi kawl ka nu ka nu duh tak chu tawng thei lovin tunge mi pawl ka nu ka nu duh tak chu ka dam lova a tlaivara ka chapa min lo chawi mu thin hah takin chak lo chung pawhin ka nu ka nu duh tak chu Chang hnihna ah ka lian deuh deuh tunge mi zilh ka nu ka nu duh tak chu then rual awm dan tunge mi hrilh ka nu ka nu duh tak chu ka thupawi tham lo a ngai zo ka ei tur tumin a awm fo ka sin tur a hmaihchhelh ngai lo ka nu ka nu duh tak chu Changthumna ah, a tih zia dawn in min ti nem, ka nu, ka nu duh tak chu, tih sak ve thung ka va duh em, ka nu, ka nu duh tak chu, chet dan in ka ti lawm zel dawn, ama thawh phal lo in ka fawm. Ka nu hi zah ber tur a lawm. Ka nu, ka nu duh tak chu, duh tak chu kha kha a chhiar dan tur a ni a, nangni pawn in lamah te in lo chhiar ve dawn nia aw. A dawt leh ah chuan tih tur te kha kan han ti leh lawk ang a, ka dam lo, umm, kan dam loh chuan Engtin nge kan nute khan min tih le min enkawl umm a dawt leh a, ka tapa kan tah chuan min thlem bina ka ri la ṭam, kan ri na ṭam chuan eitur min pe a min hrai ṭhin a ni tiraw min hrai chawna ah chuan ka mut a chhuak. Kan mut a chhuah chuan min paw thin a ni, min pua maw? Dina a, Ka thin a rim. Kan thin a rim a, kan lungte a awi loh chuan kan nu te khan min thlem thin a ni. Aw, min thlem. Tunah chuan a dik ber kan thai ang aw. Ana a, Ka nu zingah Chhunah, zanah a tlaivar. Tlaivar kan tih chuan zana mulo sawina kha tlaivar a ni a, a nih chuan chhunah chuan a tlaivar theih lo va, zanah tih hi a dik ber chu a ni a, zanah tih hi kan thai ang aw. Awna, ka nu in min beng pawm kai mu thin. Min pawm mu thin. Bina ah ka nu in awm dan tur min hrilh zilh fuih thin. Min hrilh thin. Chawna ah ka nu hi hlauh zah ngaih ber tur a ni umm zah ber tur a ni aw kan nu te chu kan zah tur a ni a ka nu hi zah ber tur a ni awle khati zawng kha vawi ina kan zir lai kan zir theih te chu a ni e.